Wid i ɣ-d-ittwalin akka di lewqat-agi, nuɣal-d ar ɣur-wen, lbaraka n Yasuɛ Lmasiḥ fell-awen, fell-akent. I tikkelt-nniḍen, nuɣal-d ar ɣur-wen di tedwilt umi nsemma Aɣrum Yessidiren. I d awal n Ṛebbi s yiman-is i yessidiren amdan. Ass-agi, bɣiɣ ad d-mmeslayeɣ Ɣef ayen ibennun di rruḥ. Mi nella akka nteddu-d deg ubrid, ttmaqaleɣ ccbaḥa n tmurt-nneɣ. Ttwaliɣ ixxamen, imdanen am akken bennun ixxamen ad d-ttalin. Tamurt-nneɣ tuɣal am akken d acantye. D ayen yessefraḥen. Mi nesḥassif mi ara nettwali i kra n tmura Abeɛda deg wussan-agi d lsinin-agi i yura, anda aɛdaw am wakken yessedrem aṭas n tɣermiwin neɣ les civilisations i yeɣḍi weɛdaw, i tella tidet-agi-ni di ddunit d akken llan yemdanen bennun u llan wid yetthuddun, llan wid iteẓẓun u llan wid iqelɛen. Ass-agi bɣiɣ ad d-mmeslayeɣ ɣef wayen ibennun di rruḥ d wayen itthuddun di rruḥ. Gar ttawil i yessexdam cciṭan uɛdaw i wakken ad ibnu neɣ d iles-nneɣ, ay atmaten taysetmatin, iles-nneɣ yezmer ad d-yawi lebni, yezmer ad d-yawi ahuddu. Acḥal d tikkal d iles n umdan i yellan d ssebba n tuccḍa i wayeḍ. I lɣir-is. Acḥal n tikkal diɣen di lsag-ini i yellan d sebba n wafud, n tezmert, n lǧehd, i lɣir-is. Bɣa ken-awiɣ deg wawal n Sidi Rebbi, acḥal yelha tɣimit, acḥal ifaz tiɣimit d win yettmeslayen imeslayen yelhan. Tikwal ad d-temmagreḍ akka amdan

Ṛebbi yessawel-aɣ-id i wakken nekkni ad nili seg wid ibennun mačči s wid yetthuddun. Bɣa ken-awiɣ akka deg yiwet n teqsiḍt di Luqa ɛecra taṣeddart tis semanya u tlatin taṣeddart tis tnayen u rebɛin anda Yasuɛ Lmasiḥ ikcem ɣer yiwen uxxam. Akka deg ubrid-nsen ɣer temdint n Lquds, Yasuɛ Lmasiḥ ikcem ɣer yiwet n taddart, yiwet n tmeṭṭut isem-is Marta teɛreḍ-it-id ɣer uxxam-nsen, tesɛa weltma-s isem-is Meryem. Teqqim ɣer iḍarren n Yasuɛ Lmasiḥ, tettḥessis i wawal-is. Taṣeddart tis rebɛin yenna-d, Marta tqeddec, yečča-tt ccɣel, tusa-d ɣer Yasuɛ Lmasiḥ, tenna-yas, A Sidi, ur k-d-tecliɛ ara, Meɛna imi i teǧǧa weltma ad qeddceɣ weḥd-i, yenna-yas, Ad tekker, a yi-d-ɛiwen. Di ṣṣeddar tis waḥed u ṛebɛin, Yasuɛ Lmasiḥ yerra-yas, A Marta, a Marta, tettḥebbiṛeḍ, tettqelliqeḍ iman-im ɣef waṭas n tɣawsiwin. Lameɛna Meryem textaṛ taɣawsa-nni ifazen. Lameɛna, iṣedder tis tnayen u rebɛin, lameɛna yiwet kan i yesɛan, u Meryem textar ayen akken ilaqen yerna yiwen ur yezmir ad s-tt-yekkes. Dagi, di teqsiḍt-agi, snat n tlawin, yiwet textar ad teqqim ɣer iḍarren n Yasuɛ Lmasiḥ, tayeḍ textar yečča-tt ccɣel. Meryem textar i wakken ad tḥesses i Yasuɛ Lmasiḥ imeslayen-nni, u Marta yečča-tt ccɣel. Dagi, yettban-d d akken tameṭṭut-nni iqqimen ɣer iḍar n Yasuɛ Lmasiḥ mebla ccek tufa imeslayen ifazen. D imeslayen ittaken afud, ur d-ibdir ara i wawal n Sidi Rebbi, meɛna tḥeqqeɣ d akken tameṭṭut-agi tufa lebɣi-s, tufa imeslayen ifazen ɣer Yasuɛ Lmasiḥ, i tettu akk ccɣel-nni. Acḥal Fazen imeslayen-nni i d-isufuɣ Yasuɛ Lmasiḥ ɣer lǧiha n Meryem, d imeslayen-is yettaken afud. I nuḥwaǧ di tudert-nneɣ, i nuḥwaǧ di tudert-nneɣ tamasiḥit, nuḥwaǧen yimdanen ad slen imeslayen-agi. Xuṣṣen, d imeslayen ur nettaf ara ar waṭas n yimdanen. D imeslayen ifazen ḥwaǧen-ten yemdanen, d iḥwaǧen ad slen ayen ibennun mačči d ayen yetthuddun. Muqlet acu i d-iqqar wawal n Sidi Ṛebbi ɣef yimi n umdan, Nniɣ-d ugur tacerkett neɣ ugur n umdan d imi-s, d imeslayen i d-ittsufuɣ neɣ d iles-is. Imuqel di, ma nṛuḥ di Lmetul tmenṭac taṣeddart tis sebɛa, Inek, imi n umehbul d ssebba n twaɣit-is, lehdur-is d ticerket i terwiḥt-is. D imi n umdan i d ssebba i yettilin d tacerket i tudert-ines, inek d netta i d ssebba n twaɣit-is. Di Lmetul xmesṭac taṣeddart tis rebɛa, Inek, la langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. Iles, Ẓiden d ttejra n tudert, ma d iles iqebḥen yettruẓu tarwiḥt. Di lemtul diɣ tmenṭac waḥed u ɛecrin inek La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera les fruits. Deg yiles n umdan i tella tmurt, i tella telmut lakk d tudert. Win ara iḥemmlen ad iɣellet ad yečč si lfakya-ines. Bɣa ur d-iniɣ deg yiles n umdan, yemtel-it-id wawal n Sidi Ṛebbi, tudert attan deg yiles n umdan. Lmut diɣen deg yiles n umdan. Amdan s yiles-is izmer ad ineɣ tarwiḥt. S yiles-is izmer ad iḥyu tarwiḥt. Akka, sɛan témoignage neɣ d cchada ɣef yiwen wergaz, yiwen umussnaw n tnefsit C'est un psychologue. Et amussnaw-agi-ni yura yiwet n tektabt anda i d-iḥka ɣef yiwen umuḍin neɣ ma zemɛeɣ ad d-iniɣ akka c'est un patient-ines yettruḥu ɣur-s iwakken ad idawi. Argaz-agi ihelken mi yettmeslay yid-s ṭṭbib-agi-ni yufa-d belli amdan-agi yettwahu-d i tudert-ines. D amdan iweɛren, qessiḥ ɣer lǧiha n tmeṭṭut-is, d amdan iqessiḥen ɣer lǧiha n yigerdan, ar warraw-is. Iweɛer aṭas, yekkat tameṭṭut-is, yekkat dderya-ines. Izga d ssekran, ikeččem-d s axxam, deg mi ara d-yekker d ssekran. I di lweqt, argaz-agi-nni Iruḥ ɣer ṭṭbib-agi-nni. Imi i iruḥ ɣer upsikulug-agi, mi yettqessir akud-is, yufa d akken amdan-agi asmi meẓẓi di temẓi-ines, yufa-d yettwahu-d si temẓi-ines. Yufa-d d akken argaz-agi-nni d temẓi-ines i t-ihudden. Asmi meẓẓi, iqqar-as baba-s, Werǧin ad tneǧḥeḍ. D lmuḥal ad tneǧḥeḍ. Iqqar-as imeslayen qerriḥen. yekkat-it qessiḥ ɣer lǧiha-ines. Iqqar-as, ur tenfiɛeḍ i wacemma. Imeslayen-agi ẓẓan deg daxel-is. Yuɣal asmi meqqar, yuɣal d ugur i twacult-is. Acḥal n yergazen, tlawin, yesɛan ugur-agi. Ahat deg uxxam, yezmer ciddi ttwalin akka, ahat Tettuɣaleḍ d lweḥc, ahat tikwal tekkateḍ tameṭṭut-ik, ahat tekkateḍ dderya-inek, teqsiḥeḍ. Meɛna tikwal yezmer ad yili ccɣel-agi si temẓi i k-d-yekka a gma a wetma. Acḥal n yergazen ttwahudden si temẓi-nsen, jerḥen-ten. Acḥal n tlawin yettwajerḥen si temẓi-nsen ɣer lǧiha n imawlan-is. Acḥal d imawlan ad kkren a s-inin i dderya-nsen ur ttenǧaḥeḍ ara. Aṭas n tlawin i yeqqaren i dderya-nsent s ddeɛɛa n ccer, a s-tini ruḥ a wer tawḍeḍ lebɣi-m, werǧin ad tneǧḥeḍ. D acu a tameṭṭut i teqqareḍ i wergaz-im? D acu i teqqareḍ ay argaz i tmeṭṭut-ik? D acu i d-tessufuɣeḍ? D acu i teqqareḍ a tameṭṭut ɣer lǧiha ma terfuḍ ɣer lǧiha n dderya-inem? Aṭas i ideɛɛun ddeɛɛa n ccer. Bɣa ur d-iniɣ i tmaten ayen ad ẓẓareɣ deg s yimi-k di lǧiha n dderya-inek, ad iǧǧ later di tmuɣer-nsen ass mi ara umɣuren. Aṭas i ineǧǧḥen, axaṭer d ssebba n lǧeḥ-nsen d wid i sen-yefkan afud, d wid i ten-yunkurajin. Iles izmer ad ihudd, izmer ad ibnu. Muqlet kan acu d-iqqar wawal n Sidi Ṛebbi, aṭas diɣen yimdanen di tmezgida, aṭas yellan d sebba d ticerket i waytmaten-nsen, aṭas i yeffɣen timezgida d sebba n yimeslayen, ahat d iqeddacen, ahat d wiyaḍ, ffɣen axaṭer ttwajerḥen. D acu teqqareḍ a gma? Di twacult-ik, d acu teqqareḍ di tmezgida? Muqlet acu d-inna wul n Sidi Rebbi di Ifasus rebɛa, taseddart tis tesɛa u ɛecrin. Yenna-ak ur d-itt, ur ilaq ara ad d-iffeɣ deg wawal deg-wen yir awal, ur ilaq ara ad d-iffeɣ deg-wen yir meslay, neɣ yir meslay seg imi-nwen, meɛna init Init kan imeslayen yelhan swayes ara sfaydin wid ara asen-islen yerna ad nannin di liman. Imeslayen ara d-iffɣen seg yimi-nneɣ ilaq ad ilin d wid yesnernayen liman. Est-ce que d asteqsi ara fkeɣ iman-iw, ma yella mi ara qqimeɣ d yemdanen d win yettaken afud neɣ d win yesfeclen imdanen? D asteqsi ara tefkeḍ a gma Awtma di lewqat-agi iman-ik. Acu teqqareḍ a gma a wetma ɣer lǧiha n tmurt-ik? Aṭas i yettneɛɛalen tamurt-nsen, aṭas i yeqqaren ad d-ifk Rebbi zznezla i tmurt-agi. Ttpruklamin-d neɣ ttqerrin-d imeslayen n diri ɣef tmurt-nsen. Bɣiɣ ad d-iniɣ ssebba n wexrab n wayen tettidir tikwal yezmer ad yili d imeslayen-inek. Ilaq ad nḥader aytmaten ɣef wayen ara d-nessufuɣ seg yimi-nneɣ. Di Rumya Les Romanien 12 tasedda tis rbeɛṭac Bénissez ceux qui vous persécutent Bénissez et ne maudissez pas Inak wan Sidi Rebbi dɛut s lxir i wid akk i ken-iqehren Dɛut s lxir ur deɛɛut ara ccer Barket ur neɛlet ara Ilaq ad nili dima d wid yettbaraken d wid i d-ittqerrin lbarakat ɣef tmurt-nsen, ɣef dderya-nsen, ɣef twaculin-nsen. Ilaq ad nili dima d wid yettnadin ɣer lebni n wiyaḍ. Di Rumanyen rbeɛṭac taṣeddart-is seɛṭac, yenna-ak Ainsi recherchons ce qui contribue à la paix et la et l'édification mutuelle, s wakka ihi ad nnadi ɣef wayen akk ara d-yawin lehna d wayen Ara yesnerni n liman. I nekni s imasiḥiyen yewwi-d deg yal ass ad nettnadi ɣef ayen ara yesnernin aytmaten d taysetmatin. D acu ara as-fkeɣ i gma, d acu ara as-fkeɣ i weltma i d-izzin? Yella wayen imi neqqar diɣen a aytmaten d taysetmatin, yezmer ad yili d ugur di tudert-inek, Lewrata. Acḥal n yimdanen weɛrit, qessiḥit, ẓriɣ akka aṭas n yimdanen weɛrit di tudert-nsen. Teẓram acuɣer? Axaṭer yella. Win i mi neqqar lwrata, yezmer ad yili walbeɛḍ di twacult-inek qessiḥ, d amdan, jeddi-k neɣ lejdud-ik, llan yimdanen akka di twaculin-nsen, lejdud-nsen reggmen, ssexṣaren s yimi-nsen. Yezmer ad yili yekka-d wannect-agi sɣur lwrata. Yezmer ṭṭbiɛa-nni i tesɛiḍ d tamcumt, diri-tt, qessiḥeḍ, ssebba lwrata, ahat asmi tesɛiḍ abeɛḍ jeddi-k neɣ yesɛa ṭṭbiɛa, diri-tt. I tuḥwaǧeḍ ad d-tawiḍ annect-agi ɣer tẓallit i Sidi Ṛebbi, ad tẓalleḍ i wakken ad terẓeḍ leqyud-agi, ad terẓeḍ aciddi-agi n lewṛata i d-tewwiḍ sɣur imawlan-ik, xaṭer mačči d ayen ibennun, meɛna d ayen ittuheddun. A gma, a wetma, ili-k d win ibennun wiyaḍ, ur deɛ ara i cceṛ, ur qqar ara i dderrya-inek ayen n diri, ur qqar ara a gma, a wetma, kečč i d-ittwalin yir meslay ar lǧiha n tmeṭṭut-ik, ttak-as afud, D takka-s imeslayen ara s-ifken afud. Inak yiwen wergaz akka tameṭṭut am tjeǧǧigt, tameṭṭut am ttejra. D ayen ara s-tmuddeḍ ara k-d-tefk. D ayen ara tmuddeḍ i twacult-ik a gma ara k-d-yefk, ara d-tɣelteḍ. Ma yella tettakeḍ afud i tmeṭṭut-ik mebla ccek ad tɣelteḍ annect-nni, ad tneǧḥeḍ u ad tenǧeḥ twacult-ik. Ili-k a gma, a wetma d win ittaken afud d win yettakken afud di twacult-is, i dderya-ines. Qerri-d lbaraka ɣef dderya-inek, in-as i mmi-k ad tneǧḥeḍ, in-as i yelli-k ad tneǧḥeḍ, tfazeḍ ayen ara txedmeḍ ar zdat, umneɣ ad d-teffɣeḍ d lḥaǧa, umneɣ ad d-teffɣeḍ d taɣawsa ifazen. Qerri-d ayen yelhan, qerri-d ayen yelhan ɣef tmurt-ik. Ur qqar ara ur neɛli ara tamurt-ik. Ili-k d win ibennun aytmaten-inek di tmezgida. Ma yella tesɛuḍ, tesɛiḍ ugur deg yiles-ik, ad k-id-necdeɣ di lewqat-agi. Yenna Sidi Ṛebbi, Qɛed-iyi, ṣeggem-iyi. Iles-agi bɣiɣ ad t-sexdmeɣ i wayen ifazen, i wayen yelhan. Iles-agi bɣiɣ ad bnuɣ yis-s wiyaḍ. Sidi Ṛebbi ur yi-ttaǧǧa ara ad ccḍeɣ s yiles-iw. Mkul mi ara d-mesleɣ ayen n diri, zem-iyi. Kul mi ara d-mesleɣ ayen n diri, ḥbes-iyi, a Sidi Rebbi, di ccɣel-agi. Bɣiɣ, a Baba Rebbi, sya d tasawent, ad iliɣ d lbaraka i wiyaḍ. Ǧǧiɣ-ken di talwit n Yasuɛ Lmasiḥ ar tikkelt-nniḍen.